hayi matsonga ma ka hina i master romantic i fana marhandzu ka youtube channel ni rhandza ngopfu khensa ka lava kota ku va subscriber ni khensa na lava kota ku va va viewer ti-video ta mehe kwala ka youtube channel so um namuntlha um ka channel hi ta vulavula hi xiyimbeleri j one soli makamu i nqambi nkulukumba loyiwa u le ku trendeni ka ti-social media ka ma-facebook ka ma-youtube ya like na tolo a kha a trenda na tolweni a kha a trenda na namuntlha futhi wa ha ri le ku trendeni mastises like hi xuxa hi yena hi etlela hi yena ene cold drink ya kona ku tlhela ku va yena mastises yi le ku trendeni minsa loyi yi le ku trendeni after loko ku ta va ku ri na swinepe swa yena xigangu ya exi ma tiva a vona swigangu swa onhelana sometimes swa onhelana mara u twisisa like eh swi ta hetelela swi va dyondzo ka ka munhu un'wana na un'wana a swi twisisa ya j one solo makamu um a va khisana na xigangu ma swi twisisa va kha va teka swinepe for what reason u nga tirhisi ye u teka njhani swinepe u kha u na nsati na vana na ndyangu ma swi twisisa for what reason e swilo leswa marhandzu swa nyanyulana he swa nyanyulana matsonga ka hina rirhandzu ra nyanyulana wa vona sometimes loko u kha u rhandza munhu wa khohlwa hi ku u na yini ma swi twisisa i ri tano general mos i ri phela a ku rhandza munhu bava. a ku rhandza munhu bava wa rivala hinkwaswo swi nga vuton'wini bya wena ya ni lava ku ta pfumela ku um eh, j one sol makamu loko va ta teka swinepe um a va rivala a va rivalini ku va na nsati va na vana um va na ndyangu hi nkarhi wolowo a va hleketa hi le ka relationship leyi a va ri le ka yona a va hleketa hi ku va lava ku ta tsakisa munhu loyi a va a va ri na yena hi nkarhi wolowo usually hi ri vavanuna hi na mhaka ya ku endla swilo leswi swi hi pfumelaka ku hi swi endla hi nkarhi wolowo hi nga va hi va hi ri le ka wona ma swi twisisa so ni ta pfumela ku J one Soni Makamu swi n'wi yisa hansi. swi yise ti-supporters ta ye hansi swi yise family ya ye hansi swi kha swi yisa na nsati wa ye hansi like misava ya n'wi hlovulela e ku vula ka nghoma leya ya mixter post loko va kha va va bifa manyangazi hayi misava ya ku vongolela n'wananga ni ku hayi misava ya ku hlovulela n'wananga and then a va ku ma duma masirha lama laha ku duma masirha laha laha se ku duma ti-kiss leti a ti kha um ti kha ti endleka ti kha ti endla hi solo makamu the the genius one e phela solo makamu is the genius one i munhu loyi a nga na ntokoto na vutlhari a vona ngwenya ya swi kota ku hambi ku ri le mitlangwini ku ri le swifeni laha yi nga kona yi endla swilo swi tsakisa e mara va hi nyumisile va tiva ha va hi nyumisile ene va va va va swi kota ku khiza phela j one swa makama vona khizi liya yi ze na mina ndzeni va ni yi navela yi nga onge yi ngo va yi endla hi mina e ta khisa heyi ha ta khisa mani. se mara lexi nyanyulaka ngopfu vanhu laha i timhaka ta nkulukumba loyi u na nsati ma swi twisisa u na nsati nkulukumba loyi exi ma swi twisisa u na nsati na nsati wo kahle ene wa vona loko u languta nsati wa j wilson makama u languta na xigangu lexa xa vona u ta swi vona ku i thayipi nyana yin'we swa xi banyana hi vanhu nyana va ku va na miri nyana j wilson makama exi swilo swa kona swa tika nyana matsonga mara anyway um na ku ta vula ni nga tipfinyingi ku nkulukumba loyi u yise ti-supporters ta ye hansi a tlhela a yisa na ndyangu wa ye hansi um like u le ku trendeni ka social media tolo a ri le ka ti-youtube a kha a va hlamusela and loko kha u n'wi languta u ta okay even siku ri this guy i le ku pfalapfaleni like o endla nga ku swilo leswi wa swi amukela ku ri hi ku deep down swi n'wi vavisile swi n'wi jeketelile like wa vona se ku khotiwa na tivhesi kwalaha ku vulavula hi vaka geneza eh, geneza manimani eish ma swi twisisa eish a ku komba luya um this one is a big trouble e trouble leyikulu hi leyi a nga yi endla laha ma swi twisisa mr post ri trouble leyikulu hi la ka xibelani ma swi twisisa mara a vona xigaza ku le ku nandziheni se swilo swa nandziha ka xigaza vanhu va ka hina swa nandziha u vona na le ka ti-social media um hi tshama hi va hi ri na swilo swa ku hi bula hi swona just because vanhu va hi va rhandzaka hi vona vo tlhela ku vumaka kwihi va susumetana last month a ku ri butiredi na dj mfundhisa va ka va susumetana namuntlha yi loyi yin'wanyana i teka ku huma ti-picture leti a nga a nga ti teka a ri na yini a ri na xigangu xa yena o oh, madoda ka xitsonga e a rixaka ra rona ka helero hayi man hayi man hayi man hayi lastly a ku ri vachavi vachavi na voho va khana va mhannisi namo now is another story ma swi twisisa a ka tika xigazini so but anyway matsonga ma ka hina um la ku ta vula ku um leswi swi nga endla hi swona makamu e celebrate yin'wana na yin'wana yi nga swi endla ma swi sweswi yi nga swi endla se swi yo fika swi n'wi bayizisa laha ka ku va fika va teka ti-picture ma swi sweswi ene na ku believe na ku tshemba ko va mhani lava va nga endla ku ti-picture leti to trenda va swi endle hi timhaka ta ku e j one a va a va twise ku vava usually loko va ku twise mbilu ku va va ka relationship wa twisisa u lava ku phindhelisa wena se na u lava ku endla xilo lexi u vonaka ku xi ta fika na yehe xi va ka xi ma ka njhani xi n'wi vavisa ma twisisa ene xi le ku n'wi vaviseni sona makama um like o oh, yowe u ri na nsati hi ndlela leyo u ri na nsati swi swa ku fana swa a swi amukelekangi phela swa nyumisa ka vanhu lavakulu hambi u nga ri vanhu lavakulu na le ka hina swa nyumisa matsonga ma ka hina a hi subscribeni channel yi kula ma swi twisisa laniwa a ni a ni a no ba tinhloko ma ni twisisa la a no nyanyula ma ni twisisa la a ni nga ri le ku nyikeni ka ndlela ya ku i fanekele a endlisa ku yini solo makamu no i blame him na n'wi blame ka leswi a nga swi endla um like asukeli swi swa fana teka teka ti-picture mhani asukeli j one sona makama um a hi subscribe yeni matsonga ma ka hina i master romantic mfana wa marhandu ka youtube channel inkomu